Vhathu vha no nga Vho Murithi vho vha vha tshi zwi ḓivha, mara Vho Murithi vho ekana. Vho Murithi a vho ngo ekana, o sumbedzisa na tshiko tsho no nga tsha Enry uri na vhone o vha vhudza, mara zwi sumbedza hu si na na muthu na muthihi o ekitaho. Zwi amba uri vhathu vha khou nyaga u tou ekita muya muhofe vho lovha naa? Zwi amba uri vhathu vha khou nyaga u ekita muya muhofe kana muhofe na ene a si tsheho fhethu naa? Ro neta nga u tambadziwa vhafumakadzi na vhana. Ro neta nga vhafunzi vhane vha tshimbila vha tshi ḓitanga uri vha vhafunzi, hu na dzithaidzo dzine dzi a vha kwama. a sa dzheneleli khadzo arali ri tshi khou amba zwa zwino ra thandoi hune ha vha na hula mufumakadzi hune ha vha na hula ṅwana u dzhenisa hani tshikolo na ḽivhadzi lingafhala vhumatshelo vhawe vho dzulisa hani ra thandwa ro no ita nga zwiito zwa vhuḓabadaba ro no ita nga muthu a no ḓi ita nga ri ene wa thusa vhushaka ngeno a tshi khou ri sila sa lushaka lwa lushaka lwa vhavenḓa zwa zwino nṋe ri khou hana ri zwa zwino muya muoṱhe ri ri justice khavho ri ri vhoṱhe vhathu vhane vha ḓo vha vhona vha khou zwithu zwezwo zwo zwo tambudza vhafumakadzi na vhana ri ḓo tou vha dzhiela vhukando nga tsha vhukoma ri sa ḓo tou lindela na mapholisa ngori na mapholisa a ri sia ri khou ṱoḓa u vhona tshanḓa tsha muvhuso hafha tshi tshi khou shuma ri khou ṱoḓa u vhona na hanevha vhahulwane vha zwiimiswa vha tshi khou shuma ri songo ri vha songo ḓita nga ri vha amba fore ngeno hu na mafhungo a so vha sa ambi ra tanda ro neta ri ri justice for muya muoke ra tanda aiwa ri khou livha nga maanḓa marikos vhanna vha pfala vho dzikuwa nga maanḓa vhanna vho dzikuwa nga maanḓa zwi amba uri heli vha ri fhasi a ri khou ima nazwo na luthihi. Fhedzi ndi fhungo ḽine ri kha ḓi dzhena khaḽo heli. Kani ndi a thoma nda dzhia vha phanḓa musi ri sa athu vhona ḽiṅwe hafha, ngauri ri khou tea u vhona ḽiṅwe zwino. Ndi dzhia vha. Ndi masiari ndaa? Ndi masiari? Hai, kha ri fhire hafha ri ḓe nga hafha. Ndi masiari? Mpho ra thando.
Ndaa, Ramulifho.
Ya, ndi u bva dzhorani mirinzhini. Ni a vhona, Mpho ra thando, tshiṅwe tshifhinga hezwi u na khaladzi thi, wa, wa, wa vhona hezwi zwithu zwi no khou ita, zwi no khou itiwa o maliwa. Eish, ndi u pfa na mbilu i tshi tou vhavha mani. ngoho u to amba ngoho hoyu muthannga o no pfi Sabc Livhuwa ndi muthu nda vha ndi tshi mu funa nga maanḓa tshi mu tevhelela zwino thi ḓivhi zwori u khou vha ngudo ifhio kha vhaṅwe vhathu ndi vhona uri u to amba ngoho zwe a zwi ita kha houḽa mufumakadzi na ṅwana houḽa hezwi zwine wa tou hwala muthu u tshi khou ṱuwa nae u tshi khou muposa na nḓuni wa mu rwa nga mphye a valela ṅwana tshitwani a mu vhuisa nyimbo dzi humbuleni ḓo ni to humbula hu kha dzhiani kha hezwi zwithu ndi kone vhudza uri ni a bula na vhutendi na bula dzikhakhe na laṱa ngei zwivhona zwino ndi vhona uri hoyu ulivhu zwe a ita kha ṱuwe a ye dzhele sa vhaṅwe hunga hafha shangoni vhathu vho no ḓi ita vhoramiṱanu Vhaṅwe vha si na mbilu dzavhuḓi ndi tshi zwi sedza. Mpho zwo khakhea nga maanḓa zwe a ita Livhu, zwo khakhea nga maanḓa. Arali hu wa kha u vhe u wa hawe, ha na mushumo. Ndi lu sa vha na mushumo u ita zwithu zwiito zwo raliho. SABC Livhu o ita zwithu zwo khakheaho, kha ṱuwe a ye dzhele. Nahone o tea o no farwa kale kana vhene mpho dzi vhaisa dzi a vhaisa zwithu zwa ita Livhu. Nga ndi nga ndi khou ṱalela na na na na dzi clip dza hone na ṋete zwa ṅwana na zwa mufumakadzi zwi a vha zwi a ita mini kha ye dzhele ri khou zwi vhona ku ngayo zwino aiwa ḽo pfala nga maanḓa ramulifho ro- ḽo pfala nga maanḓa hei wa zwi pfa vhanna vha tshi khou amba uri hai hu tonga hafha i vhaiti vha zwiito hezwi zwo tambudza vhanna na vhafumakadzi afurika tshipembe zwino musi vhanna vho dzikuwa ngo rali hei vha nga vha na vhuimo ipfesesese nzele show nga standard bank yo vhuya phalaphala fm i ṱoḓa u vhona vhone vha tshi vha wallet wise tshiḽa tshigwada tshi dovha hafhu u vhuya u ḓa u kovhekana na vhone ngudo dza tshigwada tsha dzi guda kha dziṅwe tsheo mmbi dza masheleni dze vha vhuya vha dzi dzhia khathihi na u bvelela he vha vha naho nga vha wallet wise kha vha thetshelese iketsetse zenzele ḽa vhuna liṅwe na liṅwe vhukati ha kota bas 4 na half past 4 yi tletsetse sensele show ba yi ḓiselwa nga standard bank
the compensation fund i khou ḓivhadza vhashumi vhoṱhe vha muḓini uri zwino na vhone vho katelwa nga fhasi ya mulayo wa compensation for occupational injuries and diseases act coida hezwi zwi tou amba uri zwino na vhone vha tea u badelwa arali vha huvhala kana vha kavhiwa nga vhulwadze musi vha mushumoni vhatholi vhoṱhe vha vhashumi vha muḓini Vha khou ṱuṱuwedzwa u ḓiṅwalisa na The Compensation Fund. U ḓiṅwalisa, kha vha ye ofisini dza vunḓu kana muhasho wa zwa mushumo u re tsini na havho. U wana mafhungo nga vhuḓalo, kha vha founele 0860 105 350 kana 0800 321 322 kana vha rumele mbudziso dzavho kha cfcallcentre at labour.gov. za kana registration cf at labour gov za kana vha dzhene kha labour gov za the compensation fund i shumela vhone
ndi khou ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe nga inwi
Wo ri vha dzhele boy. Oh, you took out. Wo ri vha dzhele geli.
Nga vha tsopfa muthu a tshi kakamela a sina makakamela. A ḓi hangwa uri u mufumakadzi. A ḓi hangwa uri u mme. Ndi yone mminini. Musumbulo u swika ḽa vhuṱanu.
Yo mbo ḓi ita fumbili rathi minete zwino ro bva kha awara ya vhufumi na vhuvhili. Nangoho fhungo ḽe ra dzula ngaḽo ndi heḽi ḽine ḽa khou kwama ane a ḓivhidza SABC livhu a tshi zwi bvisela khagala uri u ra miswaswo. Fhedziha hu khou pfa zwino a tshi khou pfi ndi muhumbulelwa kha u ṱumana na mufumakadzi ngauri mufumakadzi wawe o ḓo pfala ngei kha Facebook a tshi khou bvisela khagala u tambudzwa hawe hoṱhe, bvisela khagala na u tambudzwa ha ṅwana. bvisela khagala na zwoṱhe zwine u khou ri zwa zwi sa khou tshimbidzwa nga ngona nahone zwo itea u bva kale. Fhedziha vhaḽa vhane a vha ḓivhi uri hu khou itea mini, ngori vha hone, ri songo zwi dzhiela fhasi, vha hone vhane a vha khou ḓivha uri naa avha vha tshi khou amba nga heḽi ḽo bvafhi, avho mufumakadzi vho amba zwifhio, vha tshi ri mini. Kha ri mbo ḓi pfa zwino uri. vho bvisela khagala haya mafhungo nga nḓila-ḓe?
Ndo vhona uri ndi khwine ndi ye live kha heinoni Facebook ya mu ope ngori hange o ndilita and o no thoma no ntsendela message yawe yo nthreatena hafha kha WhatsApp. Eish vhathu nṋe ndo neta. Nṋe even Jane, even Jane thi ngo vhuya nda tenda Jane uri kha ḓe muḓini wanga. Why ndi tshi tenda uri Jane a si ḓe muḓini wanga na? Hoyo, hoyo mutshidzi ane a vha hone zwino, na musi a tshi ḓiwana nṋe thi ngo dzuliwa na nṋe fhasi, ha pfi, Mia vhana, hu khou ḓa mutshidzi u dzula fhano. Mutshidzi u na dziṅwe histiri nnzhisa, houḽa ṅwana ha ngo ḓa musidzana o tou rala, mutshidzi hu na zwiṅwe zwiṱori zwine ndi nga zwi amba hafhanoni, ndi khou tou shavha, ndi khou, zwiṅwe zwithu ndi khou tou shavha zwa uri vhaṅwe vhathu na mbilu ṱhukhu ni nga namba na wana fa. Ndo no ṱanganedza na zwithu zwo no vhavha hafhaḽa muḓini nṋe. Livhu ndi mu konḓela tshiṅwe na tshiṅwe tsho. na tshiṅwe ndo no konḓelelesa badi. Ho muthu ndi dzula ndi khou mu vhudza uri Livhu, nṋe na inwi a ri dzule na vhana vhashu. Ndi khou tou shavha u ṱwa ndi khou bvisa tshifhaṱuwo, miṱodzi yanga i khou ṱoḓa uri ṅwananga a i vhone. Ivini hoyu ṅwana u eḓani ngeno. Vhathu, iḽi vhadzi ḽa muya ḽi ḓivhani noni? Heḽi vhadzi ḽa muya, heḽi vhadzi ḽa muya ndi o lumiwa nga nngwa. Tshifhinga tsha ṅwana wa mianga o mamaho ḓamu ḽe nṋe nda ḽi mama o lovha. Ndo yo vhulunga ṅwana wa mianga Livhu o sala hayani. hayani a sa eḓeli hayani hupfi a vhuya wana muobva ngori na zwine a zwi ita na kha nṋe nṋe na nṋe a thi bvi hayani hafhaḽa a thi vha neibani ndi gidima miṅwe mipunḓu ine ndi tshi vhona livhu ndi vhona nga ndi khou vhona khosi mara ene u a ṱuwa a fhedza vhege na vhasidzana a vhuya nga matsheloni ndi tshi amba a nthwa murali u na vhadzi ḽa nngwa a kha khou valelwa kha dzedzi ḽa nngwa Uri dzi nambe dzi mu lume dzi mu fhedzise. Vhathu wani sa mangale mo thoma u ḓivhea last last last year ri bebiwa last year na tsha kale kale sa mu post vho last of last year o vha khou ḓivha zwo ri khou ḓo tshimbila tshi hwala vhasidzana vha tshi ḓa vha dzula muḓini wanga ndi nga si ḓi post a ni nga mbone ngori miṱodzi yanga yo no ḓalesa livhu tshifhinga tshena ndi khou vhulunga ludzino ani ani ngo valelwa nga lini ḓa nyimele vho ṅwananga ambani o ni valela gai livhuni ngwani ngwani kha mini Hoyo muthu, ivini muritho, phurofethi muritho u a zwi ḓivha, vhaembrende vha a zwi ḓivha, pfulumanngo u a zwi ḓivha, wa khreshe hafho Manini. Ndo mu ṱalutshedza nga ha heinoni nyimele. Vho-social worker vho ḓisaho mutshidzi muḓini wanga vha a zwi ḓivha. Nda vha vhudza nda, A thi tsha ṱoḓa muthu, ndi khou ṱoḓa vho-ḓiphina. Ndo dzula na Livhuva 2011, ndo thoma u dzula nae mukhukhuni ndi tshi khou shengela. Nda vhuya nda swa muṱana, ndo beba nga ophresheni. Ndo beba nga siza ndi tshi beba muofhe. Nda swa muṱana nga zwisibe nṋe na Livhu ri tshi khou rengisa zwisibe. Tshisibe tsha masofa nda swa muṱana. Ṋamusi nṋe Livhu a ndzhiisa muthu ndi tshi mu vhudza ndi tshi ri Livhu a ni dzuli vho na nṋe zwavhuḓi ra takala wa munna wanga ra ḓiphinana a mmbudza uri ndi ene muḓifhoni a ngo u lala. Ṅwana wa miau tshikomba u a zwi ḓivha zwoṱhe ndi ene o ḓaho a ndzhia tshilidzini. Nda vhuya nda koropa kuphasedzhi kuṱukuṱuku uri ndi kone u eḓela na ṅwana na Livhu. Livhu ndi kalesa ndi nae, ivini Alimera yo ḓa ya nngwana. Baisigira o i renga a na nṋe. Ṋamusi nṋe thi na tshine nda tshi amba ngauri a thi na tshelede. Ṅwana wa mianga o no pfi Sylvia Nangovhela o vhuya a dzhenisa 1.5 a ri, Kha ndi ye Nazarini ndi ye tshikoloni ndi gudele zwa khomphyutha na mini. Limu a ḽa heḽe 1.5 a ri, A hu ambi muṅwe muthu muḓini wawe. A ḽa heiḽa tshelede a ri, A ni khou ya tshikoloni? A hwala thundu dzanga ya dzi posa muḓini wa mukomana wanga a ri, Ni ḓo ya tshikoloni ni haningei? Ngauri nṋe ndi funa Livhu nda ita vhutsilu nda ya nda dzula na Livhu. Vhathu, Nṋe a thi khou ṱoḓa u wisa livhu. Ndi wisa hani muthu we nda tambula nae? Na dzhena kha Facebook yanga ni ḓo vhona phiki dzanga dzoṱhe ndi na livhu kalesa. U bva 2011 ndi khou dzula na livhu. Ya, ya, ya, ri ḓo kombetshedzea zwa zwino, Mthetshelesi. U vha ro tou ima, u tou phosa zwiṱuku, ri thome ri ṱanganedze ṱhoho dza mafhungo.
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa gcia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha phalaphala fm
mulanga vundu wa north west vho job muhoro vho panela muṅwe mec wa muhasho henefho vunduni phresidennde vho sule maphosa vha ri zwa u vhewa ha tshumelo ya muvhuso nga fhasi ha muhasho wa ofisini yavho Zwi ḓo thusa u dzanyulula iyo tshumelo ho lavheleswa ṱhoḓea ya vhadzulapo vha ḽino shango. Ngeno komiti ya muhasho wa zwa mapholisa phalamenndeni i khou ḓo thoma na ṱhoḓiso dzayo malugana na dzikhakhathi na u tswiwa ha thundu mavhengeleni vunduni ḽa KwaZulu-Natal na Gauteng musi uno ṅwedzi u sa athu u swika magumoni. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha a thetshelese nga awara ya u thoma. na
kana mu ḓo humela kha heyi audio vha dzhiele nṱha zwi tevhelaho muthetshelesi wa phalaphala fm ri tshi khou amba nga ya mafhungo madzina a vhana vhaṱuku ro ita uri a songo vha hone ri a nongole na maṅwe maipfivho ane a ngo to tamba zwavhuḓi zwi tshi khou bva kha uri muambi o amba a kha nyimeleḓe ro a nongola na one ra a bvisa hezwi ri khou zwi ita hu u tevhela mulayo wa khasho khathihi na wa tsireledzo ya vhana vha zwi pfesese muthetshelesi fhedzi kha ri humele kha hezwi zwe ra vha ri tshi khou pfa na phanḓa musi ri tshi ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo. Ivan u ya zwi ḓivha ndi rwiwa sa ṋowa nṋe fheḽa muḓini ndi a lala tholethe tshifhinga tshe a itiwa dzi awadi dzawe dziḽa dze dza ita dzi wadi hafho town holo Thohoyandou ndo vha ndi siho kha dziḽa dzi awadi dza Livhuṋe a dzi ngo ita town holo mani dzo itiwa hafhanoni a thi hu ḓivhi ngori thi ngo ya thi nga u ambi mara ndi tsini na thavha ḽiṅwolo a thi ngo ya a thi ngo vhidziwa o ya a tshimbila na muṅwe musidzana a tshi ri u khou shuma na no pfi Malondolo vha fhedza vha tshi vho lalana A ya a tshimbila a shuma na munḓirobvi. Jane o ya ya eḓela nae a ri u khou shavha zwo ri Jane u ḓo shavha thavhani, guest house. Nda ri, Livhu, ngani ni tshi eḓela na muthu a si na mmbete muthihi? Nda dzula goloini, Livhu a lala vhusiku hoṱhe u swika ḽi tshi tsha a ri u khou linda Jane. Nda humela hayani. Jane a ṱuwa a ya Pluk, a ya Piṱori, a vhuya muḓini wanga. Nda ri, Thi khou ṱoḓa Jane fhano. Livhu a ri, Jane u khou mu thusa. Jane a ṅwala, Livhu. livho a ya dzhia mutshidzi nda ri mutshidzi thi mu ṱoḓi ha pfi u ḓo dzula ngoni muḓini wanga houḽa muḓi ndo u fhaṱa na livhu even khamusi ndi songo bvisa tshelede ndi nṋe ndo ita uri houḽa muḓi u fhaṱiwe ma houḽa livhu o ya ntshavha ṱuwa three months ya boda mamini a ri o neta nga lunyunyu lwo no nga nṋe ngori ndo vha ndi tshi khou hana vhufevhi hune ya vhu ita tshi ṱuwa vhege yoṱhe a vhuya tshi tshata dzi ḓorobo na mini ndi tshi khou lwala O ya ha postiwa zwinepe zwo namudzana wa Tshakhuma hangei, a mu itela na phathi.

Hai muṋe vhugalela tshiṅwe tshone ndi sori ndi si ṱoḓa u galibu o no mpfedzelesa tshifhinga tshelede dzanga dza tshikolo ndi tshi tamba zwiṱoko fhela ndi fa ene ndi tshi ri a ri i tshonise a tshi ṅwala u ṅwala ndeela tshelede yoṱhe a ṱuwa nayo ndi na ṅwana muhulwane livho a mu posti afha kha facebook li na ṅwana no pfi ṱa a mu posti afha kha facebook nṋe ndi tshi ri mulandu ṅwananga ndi sa yo mu dzhia u mbuza uri he na ini thoma ni yo dzhia ṅwananga waili wa tshilelo nṋe ndi fune ṅwana wako balelwa u funa wanga Ene muṋe a sa funi ṅwana wawe, iyo swiri ye a i shumisa u dzhia mutshidzi na dzheni, a sa i shumisi u dzhia ṱali fhane ṅwana wawe a ralo a tshi ri nṋe ndi vhee nga ṅwana wawe. Ṱali, swiri yawe o i shumisa kha mutshidzi, ngauri mutshidzi u ambara tshikete na dzheni. Even na zwezwiḽa zwa jacuzzi yawe ngei a tshi ya a dzhena na dzheni, ndo ndi hone. Ndo, ndo ri tshi bva fhaḽa ra vhaisa, a founela Fhuluma a nga uri ḓa ni kaidze miya muofhe. Vha khou pfa uri vhono madzinga nyange waini ndo i nwa ngeini havhaḽa vhadzana vha ngeni nthuni tmh ndi dziṱhanzi nda kha vha mphele beḓele luthe nda ḽi nwa ngori nda ndi khou pfa vhuṱungu zwithu zwo vhasidzana vhoṱhe vho no ḓa vha dzula hashu a thi vha ṱoḓi ene na mutshidzi tshi nga ḓo mita na nṋe ndi na ṅwana ndi dzula ḽi na ṅwana wa musadzi nṋe o ḓo vha pregnant na mutshidzi o ḓa pregnant hashu ai ndi tshi amba zwithu ndi mbo ḓi ndi khou amba ngori ndo nwa ende na musi thi ngo nwa tshithu o ntsiani nga matshelo a tshi khou ṱoḓa u ntswa nda ri mutshidzi kha thomi a ṱanzwe phuleithi a ri ndi khou bva naye ndi khou ya ṱhanḓou nda ri mulandu vha ya vhasedza hashu zwino ho vhilingana hu na musidzana ene tshawe ndi u vuwa a tshi ṱamba a tshi vha khou shela na maḓi na ndi vha khou tamba tshibune nḓuni yanga ye nda i tambulela miṅwaha minzhi minzhi ndo neta nṋe ndo tou fari na musi zwo yesa na musi o vho mvalela nduli futhi a khou ṱoḓa dovha ntswa Nda ri, Livhu, ntheni, mara ṋamusi ni zwiḓivha zwo ndi lwo fhedza. Vha mu vhudzisa na ene muṋe, u ḓo vha fhindula. Ndo ri, Kha nthe, mara na nthwa, Livhu, ṋamusi, ṋamusi ndi lwo fhedza. O ri a tshi tou bva fhedzi, nda sokou mu sedza nda ri, Hezwi zwa ṋamusi-vho zwo yesa, ndi ḓo vhuya nda fa nṋe. Ndi na zwinepe zwinzhisa kha founu yanga ha zwiḓivhi zwo ndi nazwo. O vhuya ntshipekanya kha goloi ya ḽimera, Livhu, nṋe. A tshi khou ntshipekanya, a tshi ri, Kha ndi ambe zwo ndi funana na nnyi. O vha o ṅwala muḓi a ṱuwa three months a tshi vhuya a khou sokou ntshipekanya uri ni funana na nnyi. O vha o ṱuwela mini? Tshifhinga tsha dokhumenthari ya Cheese hoyu wa wheelchair wa Paul Mutshinga, ho mbo ḓi founelwa nga munna vhe nda vha tshonisa tshelede. Mungana wa onoyo Livhu a ri, Ḽeneḽo munna ndi funana navho, a nnyisa a na nḓuni ḓakani vhusiku a ri ndi khou ni vhulaela hanefha. Ndi khou amba zwithu zwa last manzi ri tshi vho vhuya nda ri Livhu, Randifha mini a nkhumbela pfarelo ḓuvha na ḓuvha, ndi sorry, ndi sorry, ndi sorry. Sorry for what? A khou ntambudza nṋe, u ntambu. ndo ita zwiṅwe zwa zwine na zwi posta ndo rwiwa na muope nṋe ndi khou zwiwana ni tshi thoma na vhu ndi lwana vhundu lwanga nkhwe ha dovha na kha ṅwana wa ndo ho u ye mu na tshiṅwe tshiṱuhu arali ho vha tshipfi mufunda ḓa ndo ṱuwa kalesa mara zwi ndi khou pfa uri is enough

hezwo zwe vha vha vha tshi khou pfa hafho kha audio ndi havha mufumakadzi vhe vha vha vha tshi khou ṱalutshedza ro to ri vha ri eh, ri vha fhe tshifhinga vha ṱalutshedze zwoṱhe zwo bva vho kha uri ro lingedza uri kwamane navho luṱingo lwo lila vha amba na mubveledzi khanari vha ri vha tshi vho fara vha ḓo vhuya murahu mubveledzi fhedzi a isi rumelana milaedza, a lingedza vho no vhuyelela khavho mashudu mavhi ra si tsha vha wana. Honeha, havha vha tshinnani vho no pfi Vho Livhuwani Maḓadzhe vhane vha ḓivhidza uri vha pfi SABC Livhu, zwo iteaho ndi zwa uri mubveledzi ni hanefho o lingedza u vha kwama a ri a tshi founela kana a tshi rwela luṱingo lwa ṱanganedzwa nga muthu wa mufumakadzi e ri vha nga si kone u amba kana a vhaho. Zwenezwo zwa sia ri sa khou vha navho vhoṱhe havho, fhedzi mafhungo avho Ndi one e ra dzula khao. Arali vho thetshelesa zwavhuḓi heyo audio ye ra vha ri tshi khou i tamba ya havha mufumakadzi, vha ḓo zwi pfa uri vho amba nga madzina a vhathu, vha amba na nga tshiimiswa. Vho amba nga tshiimiswa tsha Enrand, vha amba na nga dzina ḽa muthu o no nga Vho Fhulu Manngo. Kha avha Vho Fhulu Manngo, vho amba uri Vho Fhulu Manngo Ndi muthu ane nga iṅwe nḓila ri tshi khou tou zwi isa kha uri ri zwi pfesese zwavhuḓi, ho tea vho swika hune vha thusa hu pfi vho pfa mafhungo vha dzula nṱha hao. Ndi mufumakadzi vho fhuluma nngo, ri kha ṅwedzi wa vhafumakadzi. Zwo ralo a zwo ngo ralo, vhone vhaṋe vha hone vha ḓo ri vhudza. Vho Manngo ndi Masiari. ndi masare avhuḓi mufana wa thetshelezi ri khou livho nga maanḓa tshifhinga vho mango iḽi fhungo ḽi bva gai ḽi khou ya gai zwi tshi khou kwama vhone vhunga vho topolo kana vho ambiwa kha aya mafhungo ai mpho nṋe nga january ndo foneliwa nga nga livhu ndi tshi kona uri hu na mafhungo hangei hawe then ndi daya ndi tshi swika ḓiwa nda wana uri a si mafhungo vho uri ho vha o ruwa muthu lini kana ho vha hu na zwiṅwevho zwo iteaho kha muthu vha vha tshi tou vha vha na misunderstanding nga nga nga vhana ne vha vhaṋe vha vha tshi dzula hanefhaḽa na mini then ra amba heḽo ndi nga ri ḽa lala nṋe nda nda ḓiṱutshela vha vhuvhili ndo founelwa nga nga mia muope mia muope vha sumbedzisa uri um vha na problem yori vhone vha ya abusiwa vha ya rwiwa na mini zwoṱhe zwezwo so mpho muthu arali o ni founela a tshi khou ṱoḓa thuso ni mu thusa nga nḓila yaṋu ine ine ni pfha uri arali o vho nṋe nda ndi tshi ḓo zwi itisa hezwi um nṋe kha nṋe Nṋe na nṋe ndo fhira kha kha mbingano ye ya vha ndi tshi abuziwa. Ndi na mbingano ine no rwiwa ndo rwiwa, ndi na mbingano ine ndo abuziwa nga nḓila dzoṱhe. So ndo a mu vhudza zwithu zwine nṋe zwo nthusa kana zwo ntshumela. Nṋe ndo ṱuwa nda fhambana na hoyo muthu ngauri ndo pfha uri a thi khou nyanga u ṱwa ndi khou ita zwa dzi case na mini zwoṱhe zwezwo. Zwine nda nga to kona zwone ndi u bva kha hoyo muthu nda ṱuwa then na nṋe nda suggesta zwezwo kha mia muofhe ende ndo zwi suggesta na livhuwa u dzula hanefho uri arali mia muofhe i ngoho vha tshi khou ri vha khou abusiwa zwi amba zwori vhone vha fhambana na lini ane a khou vha abuser ngauri zwine nda ḓivha zwone ndi zwa uri muthu a no abusa ha fhedzi and ha nga stopi nga nnḓa musi ene muṋe u tou ḓivhudza uri a stope then muya mufe vha mu fhindula uri nṋe a tshi khou ṱuwa thi nga i fhethu hafha fhethu ndi kale ndi hone ndo tou fhaṱa ndo thoma u dzula afha fhethu ho kha ḓivha mukhukhuni so mpho nṋe kha nṋe thi ndi soko pfha ungari ndi ndi advisor nda fha vho na suggestion mara arali muthu ene muṋe a sa funi kana a si ready ndi nga si kombetshedze a zwi ntendeli na mulayo nga si ntendele uri vha wane ndo mu draga ndo mu fara ndi tshi khou ri kha ri ṱuwe ri ye mapholisani kana kha ri ṱuwe ni ṱuwe hafha muḓini Arali ndo vha ndo ita hezwo zwithu nda mu kombetshedza, khamusi nda ḓi ḓiwana ndi tshi khou tou lwa nae ndi khou ri kha ri ṱuwe, ṱuwani hafha muḓini. Ṋamusi nda ndi tshi nga ḓi vha ndo no vha na ḽiṅwe dzina ḽivhi ḽa uri ndo ya nda kwasha muḓi wa Livi. Muthu ane na khou ri a khou ṱoḓa thuso kha inwi, ni a mu thusa arali a tshi khou ṱoḓa u thusea. Arali a ready nga maanḓa ri tshi khou amba kha mafhungo a abuse zwi muthu mufumakadzi a sathu vha ready ni nga si mu ite na tshithu na tshithihi na musi na to funa na ya lungana na ya zwa tshifhinga ḓe sa nṋe nda ndi tshi nga ya na nga wani haningei ya vhusiku nda swika nda ḓi amba zwine nda khou amba zwone nda ḓi amba na zwori habe na lovha Ni tshi khou rwana, vhana vha ḓo, vha ḓo sala vha tshi khou tambula. Mara ngauri ni a muofhe vho vha vha sa athu vha ready, ndi zwine nda khou tou pfesesa zwone. Vho sokou pfa uri khamusi livhi u ḓo tshintsha. Fhedzi ni a muofhe vha na zwithu zwe nṋe vha nkhumbela zwone uri, ngori ndo fhedza ndi tshi khou ri arali inwi ni tshi sa ṱoḓi u thusiwa nga nḓila ine nṋe nda khou ṱoḓa u ni thusa ngayo, Ndi mini zwine na khou ṱoḓa? Ngauri ndi khou tenda kha uri ni na tshithu mbiluni tshine ni a mmbidzela tshone uri ndi ni thuse ngatsho. A ri, Nṋe ndi sokou vhona u nga ri Livu u a ni pfesesa, so ambani na Livu uri a tshentshe. Nda ri, Ni a mu ofha? Zwithu zwine zwi nga si konadzee ndi zwa uri Livu a tshi ntshi ngauri nṋe ndo amba nae. Livu ndi ḓo amba nae, ndi ḓo mu vhidza nda amba nae no dzula hanefha. Na ene muṋe Livu nda ḓi amba nae u ri, Livu, zwo ri ni a mu ofheni ni a vha rwa, ndi zwone naa? Arali ni tshi khou vha rwa zwa vhukuma, ndi mulandu muhulu. Livu ndi kha ḓi tou humbula a tshi ri, Ri a amba hafhanoni ra fhedza ri tshi khou sukumedzana. Khamusi ho ḓi thoma mia muofhe vha khou ntsukumedza. Ende thi khou ri ndi khou biḽiva Livu kana ndi khou biḽiva mia muofhe. Nṋe a thi zwi ḓivhi zwo ri ho vha hu khou itea mini, ndo tou vhudziwa. A thi khou ri ni a muofhe vha khou zwifha, a thi khou ri Livhu o vha a khou zwifha. Nṋe ndi tou vha muvhidziwa ane thi ngo swika nda wana nndwa i hone, mpho. Ndo tou vhudziwa u pfi ndo rwiwa sa zwezwi zwe a vhudzisa zwone vhathu mulovha. Ndi tou nga, ndi tou nga vhathu vhoṱhe ngauri. Ndo zwi pfisa zwezwiḽa. A thi thu vha-vho na tshifhinga tshe nda ya nda wana zwi tshi khou itea. Arali ndo vha ndo ri ndo ya-vho nda wana ḽiṅwe ḓuvha zwi tshi khou itea, ngauri ndi muthu wo funesa vidio, ndi ndi muthu wo funesa founu, nṋe ndi funesa u rekhoda zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwi no itea, nda ndi tshi nga ḓi dzhia kukiḽipi nda ṱuwa nako mapholisani nda ri, Hoyu u a rwiwa nga heiḽa kiḽipi ndi nayo. Zwino ndi si na na tshithu na tshithihi tshe nda fara Ndo tou vhudziwa nga Mia Moofhe, vhane Mia Moofhe vhone a vha willing na u ya police station vha ya vha vula case tshetsho tshifhinga. Nṋe ndi tshi swika police station ndi ri mini, ndi swika nda ri ndo ḓo u u ripota live uri mini, uri ndo wana a khou itani. Ende tsho thoma habe nṋe a thi tu vha psychologist, a thi a thi social worker, thi shumi na hezwo zwithu. Ndi tou thusa muthu nga through experience tshe nṋe nda vha na tshine nda vha natsho. kana zwithu zwe nda zwi pfuka kha dzanga marriage na u eletshedza muthu uri hezwinoni zwithu zwa so zwi vha zwi abuse muthu ni to takuwa ndi kha ḓi humbula miya mofe vha tshi ri kha nṋe ndi ḓo takuwa nda ya gai nda ḽa mini nda ri miya mofe ndi khombela uri ni ḓe ni thome u shuma creche u thoma hoyu ṅwedzi u tshi to fhela a ḓivhe na zwo mango
a vha ntendele ri thome ri tou rengisa zwiṱuku ri tshi vhuya ndi ḓo humbela uri vha tou pfuvhifhadza nga maanḓa heḽi fhungo ndi khou ḽi pfa fhedzi ri ḓo dzhena hafhaḽa kha uri vhone vho vho ri zwi pfa vha eletshedza zwifhio ṱhamusi vha dadamale hafho fhedzi kha vha ḽi fare ngo tou ralo ri thome ri iye mavhengeleni ri a vhuya
mntwana nṋe ndi tou swipela fesheni ntswa ndi tshi khou vhulungela hedziḽa dzi mag dzanga ntswa ntswa ndi diposita kheshe mahala ngeno ndi tshi khou wana nzwalelo masheleni ane ndavha nao kha akhaunthu Ndi ita izwo nga nnḓa ha mbadelo dza ṅwedzi. Ndi ita zwoṱhe nga akhaunthu ya PureSave. Ḓiwaneleni yaṋu. Kha ri phushe! Standard Bank. Ipfani, Standard Bank ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikololo vha tshiofisi. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
Khaladzi a tshi khou tou hoṱola nga u rali. Shana wa mpfara ndi muhulu khananga i a vhavha muvhili wanga u a vhavha. Murhu wo thoma si vha na tea ya nkushwane no pfi murhu bva erofuthi nga maḓuvha mararu fhedzi u ḓo pfuke ri nthu zwoṱhe ri tshi rema kha mufhiso thunde na zwiṅwe ndo vhona masi i wanala ṱhondo memorani shopping complex wa monika church street soku namba 75 murhu wa mediherbal na misi na mansfield si na kha wa shia keiza na makha bele

ya fumiiṋa zwa zwino, mineto livha kha awara ya u thoma, ri khou bvela phanḓa na fhungo ḽine ḽo pfala mufumakadzi khevha vha tshi khou ri, Nṋe ndi khou tambudziwa na ṅwana. Ri vhathu vhane ri khou tambudziwa nga hoyu ane a ḓivhidza SABC Livhu madzina a vhukuma u pfi Livhuwani Maḓadzhe. Fhedzi mafhungo haya ndi one ane ro dzula ngao. Zwa zwino ro vha ri tshi khou amba na Vho Pulu Manngo. Ndi muṅwe wa vhathu vhane vho ambiwa nga havho hu tshi khou pfi vho pfa mafhungo vha dzula nṱha hao fhedzi vha vho no ḓibvisela khagala zwinzhi. Ṱhamusi vho tou pfufhifhadza Vho Manngo. Ri dzhene hafha kha uri vha mufumakadzi zwine vha nga ri vho swika hune vha, vha, vha ita uri nyimele vho i vhe khwine kha havha mufumakadzi sa mufumakadzi ndi zwifhio? um mpho nṋe sa zwine nda khou ambisa zwone na mufumakadzi ufhio na ufhio ane a nga ḓa a mbudza uri u khou abusiwa nṋe ndi khou tou zwi amba ndi sa zwi tati arali ni khou abusiwa ni tou takuwa na ṱuwa ndi hezwo zwe nda ya nda eletshedza zwone muthu ane o abusa ende a tshi khou vhala uri he a ndi zwithu kale kale ndi khou abusiwa zwi amba uri a zwi khou fhela u zwi fhedza ndi u tou ṱuwa nga uri arali hoyo muthu a si willing no tshentsha zwi amba uri u ḓo dzula u tshi khou abusiwa u swikela mpho arali ni sa khou ṱuwa zwi amba uri iṅwe option ya vhuvhili ndi mapholisa zwino arali ni sa ḓo ya mapholisani okay ndi humele murahu nyana ho vha na na na na fhungo ḽa ṅwana uri o swika ya vhewa nngani ndi khou ṱoḓa u sumbedzisa uri Arali hu uri zwa vhukuma vhukuma a vha muthu, thi nṋe nda ndi sathu zwi ḓivha hezwo, ndi sathu vha ḓivha, ndi khou amba uri nda sathu ya ndi tshi solver ṅwana o o vhewa nngwani zwa vhukuma, vha tshi vhuya vho ya vha ripota gai uri ṅwana o wana vho wana ṅwana a nngwani o lumiwa, arali hu uri zwa vhukuma vhukuma vho vha vha willing no tshintsha nyimele ya hafho fhethu. A thi na tsha u mhm. dzhenisa khazwo mara ndi khou vhusa uri arali vha songo imela vhone vhane tshiṱori tsha ṅwana vhone vhane uri ṅwana khoyu ho itea hezwi zwino ndi a takuwavho nda ya mapholisani na vhone vhane vha nga si ḓi takutshele ngauri vha khou sokou zwi dzhia uri khamusi zwi normal a thi ḓivhi mm. ṱhamusi ndo fhedzisela vho manngo nga nṱhani ha tshifhinga vha nga ri mini ri tshi khou lavhelesa zwo iteaho zwi no khou itea ngauri zwi kha ḓi bvela phanḓa heḽi fhungo ḽi kha ḓi bvela phanḓa vha mufumakadzi ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi nga tou pfifhifhadza vha nga ri mini Nṋe ndi nga to ndi nga to adviser vhafumakadzi ngauri ha vha miya muofhe nyimele ine vha vha khayo a si a si vhone vha vhoṱhe hu na vhafumakadzi vhanzhi hangei nnḓa na vhaṅwe vha vhane vha vha vha vha tshi khou amba kana vha tshi khou ṅwala ndi vhaṅwe vha re kha dzedzo dzi nyimele. Nyimele ine ya zwithu zwine zwa vha hone ndi zwori munna a no abuser mufumakadzi ha shanduki. Ha shanduki, a hu na u pfi ndi ḓo ri khamusi hu tshi fhela miṅwaha miṱanu u ḓo vha o no shanduka, ndo no dzulesa nae. Solution ndi mbili fhedzi dza muthu a no a no a no tambudza vhafumakadzi kana a no khou a no khou abuser mufumakadzi, ndi uri a yo fariwa, mulayo u dilane nae nga nḓila yawo, khamusi u ḓo vhuya a right aiwa no pfara nga maanḓa iwe mm. u fhambane u fhambane na hoyo muthu u tou fhambana na muthu ane a khou abusa mm-hmm. mm.
ḽo pfara nga maanḓa vhumango ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga thera zwavhuḓi ḓuvha ḽa vhuḓi vho zwipfa ndi vhuimo ha ah, vhomango ndi muṅwe wa vhathu vhane vho ambiwa zwihulusa ri khou lavhelesa uri ndi mufumakadzi musi vha mufumakadzi vho ralo Nahone ṅwedzi hoyu wa vhafumakadzi ho pfi kana ho vha na hu na mavharivhari na kuhumbulele kwa uri vho ri u zwi pfa vha dzula nṱha ha haya mafhungo. Ndi ngazwo ro ri gwe u ṱoḓa u ḓivha uri nangoho zwo ralo naa. Fhedzi vho vha vha pfa ṱhalutshedzo yavho uri vho zwi vhea nga nḓila-ḓe. Honeha ri tshi khou amba zwa zwino, minete ndi ya fumi ri tshi khou livha kha awara ya u thoma, vhaṅwe vha vhathu vhane vho ambiwa ndi vha heyi khamphani i no pfi Anne Rand. Advocate Ntembeleni Randitsheni ndi ene murangaphanḓa wa hetshi tshiimiswa kana heyi khamphani. Ndi ḓo ri ndi ene ngauri ri dzi thanga, ro dzhena roṱhe tshikolo, fhedziha ndi ḓo kombetshedzea uri vho fhedzi ndi tshi vhuya ndi khou vhuya nae. Muhashi ha anḓani na khakhathi. I will not have this house degenerating into this. Vhakoleliwa vha ri vhudze. Vhone vha thuswa nga mini? Ndo sokou vuwa ndo zwimba. Wo sokou vuwa wo zwimba? Ee.

um eh, tambe mupora thando zwa vets university zwi a fana ndi a zwi fi a zwi tea u fa ngori inwi no no vha huṅwe nṋe ndo no vha huṅwe a zwi fi ngadi ngauri ni advocate ngori ni advocate tambe hai ndi vho randitsheni eh. tshi amba na pa wanu uri hai vho randitsheni ndi khou ya khavho ndi ro luga fhedzi u sea ndi u sea um vho randitsheni ndi mm. advocate randitsheni ndi vhane ri khou ḓo amba hafha ri khou lavhelesa khamphani yavho ya enrand ndi iṅwe ya khamphani dzine dzo ambiwa nga hadzo nga vha mufumakadzi vhane vha khou ri nda tambudziwa ha tambudziwa na ṅwana nga hoyo no pfi sabc livhu khathihi na uri um vha na vhushaka Naho yo no pfi SABC Livhu, ndi ane a pfi Livhoni Maḓadzhe madzina awe a vhukuma. Fhedzi hu pfi vheiwe sa Enrand. Ni a ḓivha zwiṅwe zwa u tambudzwa nga vha mufumakadzi dzina ḽa vheiwe ḽo topolwa nahone vheiwe ni tshi ḓifhindulela ni nga ri mini? Ndo livhuwa mpho, ndi thome ndi livhuwe na vhathetshelesi na vhatikedzi vha Enrand afho nnḓa. Mpho heḽi fhungo ḽo swika kha nṋe mulovha sa sa shoko. Sa zwithu zwine muthu a tou nga ndi uri o mbo ḓi sokou tou mangala o rwiwa tshifhaṱuwo itshi nga mpama. Ḽa vha ḽi fhungo ḽe nda vhona uri ndi tea u ḽi sedzulusa, a thi tei u tou sokou tou u ḽi litsha ḽo ralo. Vhunzhi ha vhathu a u bva tsha mulovha mpho dzi WhatsApp dze dza dzi khou swika, dzi phone call dzi khou swika dzi tshi khou ṱoḓa uri ri ri bve mulomo. Fhedzi ra vhona uri a ri bvi mulomo ri songo thoma khamusi ra sedzulusa uri ihina naa hetshi tshiimiswa tshashu tsha Enrand tsho vha tshi tshi khou ḓivha nga ha mafhungo naa. Ee, mpho, nṋe sa, sa mulanguli-mutshimbidzi wa, wa Enrand, zwo vha zwi songo swika kha nṋe, Irani ni ṱalutshedze nga u ralo. Fhedzi. Nda ri ndi tshi ṱoḓulusa uri u nga ḓiwana u tshi khou ri a zwo ngo swika kha iwe, khamusi zwo swika ofisini. Na ofisini nda ri ndi tshi inquire nda wanulusa uri a hu na information yo ḓaho nga u ralo. Nga nnḓa ha muṅwe wa vhashumisani na riṋe we a ḓo swika a ri, Hai man, hafha mufumakadzi Miamofhe, ho ḓo vha na tshifhinga murahu hafha, a zwi na tshifhinga tshilapfulapfu nga u tou ralo. He vha swikelela vha rumela WhatsApp kha nomboro dza honouḽa mushumo vha tshi khou sumbedzisa uri hei sa mufumakadzi vha shere nae sa mufumakadzi. Vha swikelela he vha vha vha tshi khou mu ṱalutshedza uri ndi na challenge ya uri u bva U swikani ha ṅwana hoyu ane ri ḓi mu vhona roṱhe a no pfi Mutshidzi a tshi khou dzula haningei na Livhu zwi vhanga dzikhakhathi muṱani wawe, zwi vusa dzipfudzungule. Ndi afha hoyu mushumisani na riṋe a tshi vhudzisa uri, Uḽa ṅwana o swika hani afho khavho? Vha ḓi sumbedzisa uri hei oḓa na ma social worker ndi vhuṱanzi he nda vhufhiwa mphorathano na vhathetshelesi. Mm, mm. Eh o ḓisiwa nga dzi social worker ndi afha ha o mushumisani a tshi amba uri eh izwo ḽo raloi ndi zwa ndeme uri vha humele kha ma social worker o ḓisaho ṅwana vha vha ṱalutshedze vhupfi havho ha u ḓiseliwa ṅwana na zwine vha khou ṱangana nazwo muḓini. Eh ḽa lala nga u ralo mpho kha advice ye havha vha sumbedzisa uri vho mufha yone mhm. which was uyo ndi tshi zwi sedza nda vhona uri sa mufumakadzi na mufumakadzi vho vha vha khou pfa uri vha khou amba nga tshavho fhedzi a sumbedzisa uri conversation ya guma hanefho zwa swika naa ngeno kha vhulanguli eh, eh, ha enrand kana kha nṋe ndo rali zwi si swike mpho Ṱhaṅwe u sa swika hazwo zwi nga ḓivha zwo vha zwa uri vha mufumakadzi na mufumakadzi vho ḓi pfa uri vha khou amba nga tshavho na advice dze vha pfana mufumakadzi muṅwe ngae u ḓo isa phanḓa nga u ralo. U vhuya u swikela mulovha mpho ndi tshi khou rumeliwa dzi video dzi tshi khou sumbedza uri vha Enrende vha a zwi ḓivha zwine ndi pfa uri ri tea u ṱanḓavhudzela lushaka uri u ḓivha ha Enrende Eh, ndi nga heyo nḓila mpho na vhathu mm.
Zwa amba uri Advocate Vho Randitsheni vha khou ṱalutshedza mafhungo a kwamaho vhushaka havho na tshumisano ine i hone vhukati havho na hoyo no pfi SABC livhi na uri ṱhamusi zwi a dzhena vho na kha ane a kwama eh, heḽi sia. Ṱhamusi vha nga tou ṱanḓavhudza zwiṱuku haya mafhungo a kwamaho vhone na tshumisano na hoyu o no pfi SABC livhi ri tshi khou lavhelesa vho heḽi fhungo ḽe ra dzula ngalo zwino. Ya eh mpho na vhathetshelesi vha Phalaphala FM and rende vhathu vha ya i ḓivha and eh kanzhisa fhethu hunzhi vha i ḓivhela zwivhuya ri vhathu vha funaho vhathu ri vhathu vha thusaho vhathu vha nga tevhelela history yashu yoṱhe eh na na tshiimiswa tsha tsha tsha captain eh SABC vha ḓo zwi vhona uri idea khulwanesa i vha i ya hune Enrand ya vha i tshi khou sapota vhathu vhane vha vha vho topolwa kana vho ya kha tshiimiswa tsha Captain SABC Livhu vha tshi khou humbela zwine vha nga vha vha tshi khou humbela zwone. Riṋe ri shela mulenzhe hanefho kana ro ro topola potential ya tshiimiswa tsha hetsho. Ra vhona ri si na gonova ḽa uri as long as hu u thusha, hu u thusa community kana u thusa lushaka lwashu sa Vhavenḓa ri ḓo zwi sapota. Zwino relationship ine ya vha i hone muṅwe muthu o dzula ngei nnḓa u a tea u i pfesesa uri ndi relationship ine riṋe ri vha ri tshi khou thusa lushaka through muthu a ngaho SABC Libu na vhaṅwe vhanzhi. Phambano ha i vha ya uri Musi ro thusa lushaka through SABC Livu in return kana nga murahu nga u ndivhuwo dza SABC Livu u a kona u vha zwino a tshi vho ri advertisela, a tshi vho amba nga riṋe uri vhathu vha ḓivhe vhuvhuya hashu ha khamphani ine ya vha hanefha local around Venḓa, mpho na vhathetshelesi. So a ri tu vha na relationship ya u pfi khamusi ri swika hune ra dzhena deep. Kha muṱa wa tshiimiswa tsha tsha Capetown SABC o rali. U fana na kha dziṅwe dzi puḽatifomo kana ndi tori dziṅwe dzi puḽatifomo dzine ha vha uri Nrnd i advertiser hone a i swiki hune ya dzhena deep kha mafhungo a uri hu kho itea mini kha tshiimiswa itshi, fhedzi riṋe sa Nrnd mpho ndi kho nyaga u zwi bvisela khagala na vhathetshelesi uri sa Nrnd kha ro bilufhala. Arali vhuṱanzi no khou ambiwa vhu vhuṱanzi ngoho, riṋe ri vha ri sa imi nazwo mpho na vhathetshisi. Na sedza vhathu vhane vha ri vha ri funa, vha ri sapota. Ri tshi tshimbila hoṱhe ni pfa vhathu vha khou i vhidzelela Ayn Rand. Kanzhisa ni ḓo wana uri ndi vhana. Ndi vhafumakadzi vhane vha vha vha khou vhidzelela and re ndi avho riṋe. Ri kona hani u sa vhaisiwa nga tshiimo tsha mufumakadzi a ngaho Samia Muofhe o rali a tshi khou ṱangana na tshompho na vhathetshelesi? Zwi tou vha uri a zwo ngo vha zwavhuḓi uri kha nṋe sa mulanguli-mpho kana kha ofisi ya NREND a zwo ngo swika hune ra vha tshi nga namba ra ḽi dzhena fhasi ra provider guidance hune ra nga provider hone ra inviter zwiimiswa zwo teaho uri zwi dzhie dzhenelele kha masia a dzinyimelo dzo raliho dza miṱani musi na vhathetshelesi. Vhushaka vheiwe na hoyu ane ro dzula ngae zwino musi ḽo rali ndi vhune ni ḓo vhu dzudzanya tshiṱangani kana hu na zwine ṱhamusi na nga vhudza vhathetshelesi u ya phanḓa? Zwine nda tama u vhudza vhathetshelesi mpho ndi zwa uri vhunzhi ha vhathu ni a pfa vha tshi khou ri, Sa muambasada wa vheiwe, itani hetshi, itani hetshi, itani hetshi. Ri khou nyanga u bvisela khagala vhathetshelesi uri riṋe ro rali. Dziambasada dzashu dzo ḓala. Ndi shango ḽoṱhe kana ri tou ri ndi Venḓa ḽoṱhe. Ambasada ndi vhathu vhane vha tshimbila vha tshi amba vhuvhuya hashu kha lushaka. Zwa amba uri a livhe o rali a ene u wela kha vhathu vhane vha tshimbila vha tshi amba vhuvhuya hashu sa Enrand. U fana na vhaṅwe vhathu vhane ra vha ro vha itela dzitshumelo vha tshi tshimbila vha tshi amba vhuvhuya hashu, ndi dziambasada. Zwino kha livhe o rali. E, riṋe ri ṱoḓa a tshi vhea nnḓu yawe kha order. U swika tshifhinga musi hu na dzi allegation dzo raliho, ri vhona ndavhelelo yashu i ya uri ri tea u vha ro ima ra tsheka, ra observer, ra mu fha tshifhinga tsha u dzudzanya nnḓu yawe na zwiimiswa zwo teaho zwi tshi khou dzhenelela u vhona uri heḽi fhungo ḽi tevhelwa nga nḓila yo teaho, riṋe sa Enrand ri sa ḓibaḓekanyi na u tambudzwa ha vhafumakadzi na vhana, mpho na vhathetshelesi vhane vha dovha vha vha dzikiḽaenti dzashu.
Heḽi fhungo ḽi khou fhisa, ḽi khou fhisa zwino ri tshi khou amba. Thambi, a thi khou livhuwa nga maanḓa, fhedzi ni sa athu ṱuwa, ndi ṱalutshedze vhathetshelesi uri. Heḽi fhungo ḽi khou ḓo fhisa na u fhisa na u fhisa u ya phanḓa ngauri SABC Livhukhuyu khou nthumela mulaedza zwino khou ri ndi hone, ndi hone ndi ḓo ḓa nda amba nga nnḓa ha hezwo. Muṅwe wa havhaḽa vhafumakadzi kana ndi tou ri vhasidzana vhane vho ambiwa u pfi ho nga ho vha na zwiṅwe khavho na SABC Livhu, houḽa we a vha a nae.

ngauri heḽi fhungo ndi fhungo ḽa ndeme vhukuma. Ri khou livhuwa nga maanḓa u pfa vhupfiwa ha Vhewa sa Ayn Rand. Ndi khou livhuwa mpho Phalaphala FM na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Ḓuvha ḽavhuḓi, Lidzebe, Masiari, Mafhungo.
SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vho ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga fhaṱuvhani Lidzebe.
Ndo livhora thando tshifhinga ndi awara ya u thoma hu khou tevhela mafhungo kha Phalaphala FM Murangavundu wa North West Vho Job Mokgoro vho pandela MEC wa Muhasho wa zwa Mavhusele, Kudzule kwa Vhathu na zwa Sialala henefho vunduni Vho Muluki Qwaile. Zwidodombedzwa zwinzhi zwi ḓo vha hone kha maṅwe mafhungo nga vhuya. Phresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ri zwa u vhewa ha tshumelo ya tsireledzo ya muvhuso nga fhasi ha muhasho wa ofisi yavho zwi ḓo thusa u dzudzanyulula iyo tshumelo ho lavheleswa ṱhoḓea ya vhadzulapo vha ḽino shango Ṋamusi ro ḓo vha lu lwa vhuvhili Vho Ramaphosa vha tshi khou ṱanziela kha khomishini nga u tou tevhekana nahone vha khou vhudziseswa nga ha tshiimo tsha tsireledzo ya muvhuso. U ya nga muvhigo wa ṱhoḓisiso dzo itwaho nga tshigwada tsha ṱhoḓisiso nga ṅwaha wa gidi mbili fumi malo, miraḓo vha tshiimiswa tsha tsireledzo ya muvhuso vho ḓidzhenisa kha zwiito zwi siho mulayoni, nndwa dza zwigwadagwada ngomu kha ḽihoro ḽa African

Vho Ramaphosa vha vho no ḓi amba zwa uri hu na vhe vha amba nga ha zwiito zwa vhuaḓa na vha muṱa wa Gupta nga nwaha gidi mbili fumi thihi, fhedzi avho vhe vha vha vha tshi khou humbulelwa zwa uri vha a kwamea vha vha khou wana tsireledzo u bva kha zwiimiswa zwo yaho nga u fhambana. Vho vhudza mudzulaphanḓa wa khomishini Vho Raymond Zondo zwa uri Vho vha sa zwi ḓivhi zwa uri ho vha hu na vhushaka ha tsini vhukati ha Minisiṱa wa kale wa Khabinethe Vho Malus Gigaba na vha muṱa wa Gupta. A number of key people inside and outside the state were strategically placed to play the role of fully capturing the state and achieving the ends that they had in mind of pursuing their manifested itself because it was a web and if you could as they say, connect the dots, you'll find that the dots do connect.
komiti ya muhasho wa zwamapholisa phalamenndeni i khou ḓo thoma na ṱhoḓisiso dzayo malugana dzikhakhathi na u tswiwa ha thundu vunduni ḽa kwazulu-natal na gauteng musi no ṅwedzi hu sathu swika magumoni zwi khou tevhela u vha hone ha nḓaḓo arali hu tshi fanela u vha na komiti yo ṱanganelaho na dziṅwe komiti dzi lavhelesanaho na mulalo na tsireledzo Ho dzhiwa thundu kha nga vhunzhi kha mavhengele a re hone vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal na Gauteng. Ho vha na mpfu dza maḓana mararu vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Mudzulaphanḓa wa Phalamennde ndi Vho Cedric Frolick. The committee has now scheduled and the terms of reference to be considered by that committee

difficulties now for that committee to proceed. hu na miduba milapfu kha zwiṅwe zwitshi zwa vhukhethelo shangoni ḽa zambia musi khou farwa khetho guṱe na dza vhuphuresidennde mafulo a khetho idzo o vha o anda zwo amba nga ikonomi khou balelwaho ngeno ho ḓalesa zwikolodo na u shaya mishumo Phresidennde Vho Edgar Lungu vhane vha khou ṱoḓa tshikhala tsha vhuvhili vha khou livhana na khaedu khulwane vhukuma u bva kha murangaphanḓa wa ḽihoro ḽi anedzi Vho Hakaindei Chilema. Ramafhungo wa BBC Nomsa Maseko u a vhiga. Long queues started forming as early as 3am, most of the people queuing to cast their ballots are young people, some even first time voters.

muhasho wa vhusele kudzule kwa vhathu na zwa sialala vho Mmoloki Kwaile. Mafhungo a tevhelaho ndi ḓo vha vhalela one nga awara ya vhuvhili. U wana maṅwe mafhungo vha nga ri wana Facebook, siaṱari ḽa tshiofisi ḽa mafhungo kha Phalaphala FM, Twitter ndi kha at Phala Mafhungo.
Ndaa. Mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho a ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhii sia.
Chiko, Chiko, kha Phalaphala FM na Mr MG Morathando.
tshikwama zwa zwino minete ndi ya sumbe ro bva kha awara ya u thoma ri khou livhiwa nga maanḓa fhaṱuwani lidzebe ane uri ṋetshedza mafhungo awara ya u thoma honeha luṱa khulu ndi luṱa lwa vhuvhili mbekanyamushumo i kha ḓivha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ndi afhaḽa hune vho vha vha tshi khou tea u vha vha tshi khou ṱanganedza maswa a zwa mitambo a hone no khou pfala manzhi nga maanḓa zwa mitambo

Zwino-ha, kha ni mbo ḓi dzhena fhasi kha nyambedzano na Jay. Fulufhelo a hulela. Ndi houḽa ane o vha a tshi khou thusiwa nga Livhuwani Maḓadzhe, SABC Livhu, hune hu na zwinzhi zwine a khou ri vhudza zwe Mutamo zwi fhirisa, zwi fanaho na uri SABC Livhu o vha a tshi nga u khou mu thusa kha zwiṅwe zwi songo ralo hu si na thuso ine ya khou ita, u fana na uri a nge u khou ya u mu rengela zwa zwiṋameli, fhedzi zwi songo ralo maṱoni a vhathu zwa nga ku khou mu itela. Fana na mafhungo anea a fanaho na uri a tshi yo mu dzhia he a mu dzhia hone ndi vhuongeloni, ndi a fulufhela ho ḓi vha na pfulufhedziso dze dza vha hone a dzi ngo vhuya dza itwa na zwi no nga zwenezwo. Jane, a ri khou vhuya ra tshinya na tshifhinga, ri khou mu ṱanganedza, ndi masiari. Ndi masiari a vhoṱhe. Ri khou livhuwa nga maanḓa Jane.
Mafhungo ane u khou ri ngoho o mu dzula malugana na heḽi fhungo ndi afhio? Ee, mafhungo mahuluhulu ndi a uri. ee livhone a tshi ndzhia o n- o a tshi khou nthembisa mu dzhia gai sibadela
o nthembisa zwori hu na sponsora zwe zwa sponsora zwori ndi khou ya tshikoloni tsha firefighter ndi nga tshikoloni tsha driving na mushumo wo ndindela u bva tshi tshetsho ever since na namusi Ha athu amba tshithu nga hayo mafhungo. Ndi dzula u mu vhudzisa, ndi dzula u amba nga hazwo. A hu na na tshithu tshine a khou amba, u sokou amba zwa uri ha ni khou tea u lindela treatment yaṋu i tshi fhela, heyi na ḽiṅwe na ḽiṅwe mini mini. U amba zwithu zwinzhi zwinzhi nga tshifhinga zwo fhambananaho.
Zwine a khou ri o vha tshi, kha ri ḓo thoma nga ḽeḽi ḽine a khou amba ngaḽo ḽa uri vhalambedzi masheleni. Naa masheleni e a vha a tshi khou tea u swika kha ene u ya nga ha zwe ya vhudzwa zwone ndi a mini? Ee, masheleni a sponsora zwoṱhe. Sponsora zwa zwe zwa nsponsora. A hu na na peni ye nda i wana. Kha thuso ye a fulufhedziswa uri u ḓo i wana, u fana na u iswa tshikoloni na zwi no nga zwenezwo, u mu ṱhogomela, zwo a zwo ngo ralo. Ya, nṋe ndi sokou vhona u nga ri sponsora zwoṱhe. zwine zwo volunteer u ita hezwo zwi vhona nga ri nṋe a thi serious mm. nga vhutshilo a thi ngo ḓiimisela khamusi izwo zwi no khou ita uri a pfale sa muthu a songo ḓiimiselaho kha vhutshilo zwine u ya nga vhanzhi vha vhona u nga ri ene u khou thusiwa u khou tou sa ṱoḓa u thusiwa ndi ndi mini a tshi ḓifhindulela ee nga nḓila ine Tshiṅwe tshifhinga ndi a zama u zwi amba on life vhathu vha vhona ngari nṋe ndi soko appreciator nga nḓila atshiri on life u kho ṱoḓa uri a live kha kha Facebook kha Facebook okay okay u vhona ngari nṋe a thi kho appreciator kha musi u vhuyela kha mafhungo a dzi ḓiraga ya okay fhedzi maṅwe vho ane a nga ri ṱalutshedza nga vhushaka hawe na SABC live ndi ndi afhio ane a tama vhaṅwe vha thetshelesi vha tshi a ḓivha. Ee, vhushaka hanga na SABC ndi vhu zwavhuḓi vhuḓi nga nḓila ine zwavhuḓi vhuḓi SABC Livhi ye nda muvhona ngayo like ndi I was interested nga maanḓesa because like ndi muthu ne like sharp sharp nda ndo vhona nga muthu ane a ḓo thusa uri ndi bveledze mpho talent ine ndavha nayo because nṋe nga nḓila ine nda ngayo nṋe ndi a kona u actor ndi a kona u imba . Khou ṅwala dzibugu ndi a kona, khou mm. ṅwala zwiremuthe na zwirembe ndi a kona. Fhedzi a zwo ngo tsha ralo, ho ngo thusiwa. Kha ri ḓe kha Elija, kha ri ḓe kha Elija ni ngo ṱavhanyedza. Vhushaka hawe na mme ya muofhe, vhane mme ya muofhe u khou pfi ndi mufumakadzi wa SABC Livhu, ho vha vhushaka-ḓe? Ee, nṋe na mme ya muofhe eh, ra anḓana nga maanḓa. Ndi muthu mm. ane ndi nga tou amba, ndi nga tou mu ambedza na Livhu. Ndi muthu ane a mpha attention nga maanḓa. Mm. Vha mpfhesesa, vha mpfuna. ende like a vha ṱoḓi nṋe ndi tshi ita zwithu zwo bvaho kana ndi ṅwale kana like ndi tshi ṱuwa phanḓa havho. Mm, mm. mm.
Fhedzi hu na muṅwe no khou pfa o ya a dzhiwa a tshi khou thuswa vho na ene u fana na ene a tshi khou thusiwa nga hoyo SABC li u pfi nnyi ndo mu hangwa dzina hone vhushaka hawe na uyo mutshidzi a thera vhushaka hawe ene Jane na mutshidzi ndi vhushaka vhune Ho vha vhu khou tshimbila nga nḓila-ḓe? Havhuḓi, vhu si havhuḓi ngani? Ee, ho swika tshifhinga like a thinking like nga nḓila ine houḽa ṅwana e a vhona dzi zwithu zwa Facebook ngayo o guma a tshi khou ndzhadzha a tshi khou ndzhiela fhasi nani a disrespecta a tshi disrespecta nda dza mu amba na livhu livhu a sa kone u maintainer like guidance ya awe a sa koni u kaidza sa mubebi tshawe a dzhia founu a ri vhea kha life kha Facebook mm. u sumbedza zwori like eh ntsena vhuparentsi hawe ha u khou vhu shumisa u khou enjoy mm. u ri ntsena mini oh, u ḓo zwi ṱana kha Facebook mm-hmm. Mm-hmm. instead of a kaidze yeah Ene u khou ṱana. Izwi zwi khou zwi ambiwa nga Vhea Mutshidzi vha tshi khou amba kha vha live hafhaḽa kha Facebook Mulovha vha ri hu na tshifhinga tshe SABC vhulivhu a bva a dzhena hafho he vheiwe na vha ni tshi khou eḓela hone a na Mutshidzi hu tou nga ndi lodge a thi na vhuṱanzi ho fhelelaho. Mia Mutshidzi vha sala vho eḓela goloini SABC i livhuwa a ri he-e. Vhone a vha khou dzhena hu dzhena nṋe ngori havha vhana ndi khou tea u eḓela navho nga tsha vhukoma mi a mutshedzi vha eḓela goloi oh, ho itea mini yeah. ndi ḓuvha ḽo thoma nṋe nda sa ḓivhi zwo ri khou itea mini mm. eh ndi ḓuvha ḽe a ntsia thathi a khou bvo ndzhia yo thavhani a khou bvo ndzhia sibadela nga madekwana ndi ḓuvha ḽe na eḓela na livhu na mobe mbete muthihi ya
mulandu ngori muthu anga humbula unga ngori ndi mufumakadzi miya mutshidze ho tea hu vhone vho yaho vha eḓela na vheiwe ndi ndi ngani sabc ho vha yene wo ḓa eḓela na vheiwe ni vhasidzana a mu wa wa tshinani hafho nne ndi nga ndi nga zwifha anga zwifha ndi nga zwifha fhedzi wa ngo

ndi ndoṱhe mshidzi nṋe nda ndo eḓela vhukati Mm, e- ene a itani a to hana nda to hana A- a- a tshi hana nga iṅwe nḓila o mu o mu vhea kha nyimele ine ha kho ha ngo pfa takala khayo kha sia ḽi no kwamana na zwino yelana na vhudzekani o mu Yeah. farafara ya u mpfarafara like ndo fila nga ri khamusi u khou dzhia advantage yo zwori u khou nthusa O, u bva tshe a mu farafara u ya phanḓa E, ene vhushaka hawe nae havho vha vhufhio ngori ha vho vuwa na u farafarana Ya. vhathu a vha tsha sedzana nga nḓila yeiḽa ya Ya. vhukaladzi na vhukaladzi kana u thusa muṅwe ngoralo ngora ha itea mini u ya phanḓa jay Ri tshi ya phanḓa ha vha na argument yo uri nṋe ndi nga vha na boyfriend Oh, nga nga lini ya mulandu
uri ndi khou gudisa vha- ṅwana wawe zwithu zwo bvaho ene a zwi sedza sa nḓila ya mini ya vivo ya nṋe nda zwi vhona nga ine nḓila mara na sa vhe na ndavha nazwo a mu rwisa nga muya ya nda mu rwisa nga muya jane heḽi fhungo kha ḓo sokou vha khou mona mona hanefha ngauri hanefha nḓuni dza khasho hafho hune ra vha hone zwino ngauri sabc livhu uri a nga vha na tshifhinga tsho amba ri pfhe uri u ḓo ri mini arali a vha na mbudziso kha ene zwenezwo musi ri tshi ḓo amba naye ri ḓo humbela uri a dovhe a vhuye a fhindule zwine a nga fhindula thera ri khou livhuwa nga maanḓa jane u ḓo vha a hone hanefha ngauri zwa zwino ri khou tea u ṱanganedza nga thevhekano yashu sopi yashu ya ṋamusi ra pfa uri yo ri farela zwifhio phalaphala fm sabc mbekanyamushumo heyi ndi tshiko nṋe ndi pfi mg Mufumakadzi a zwi ndini Sheli Mudau u ḓo vha ṱalutshedza zwoṱhe. Ndi yone nnyi ni yeneyi? Tshipiḓa tsha gidi ḓa ina fumbili ṱahe Phalaphala FM ndi ya koporasi ya kha sha Afrika Tshipembe nga vha sendela.
mushumo wa khou vhuya wa a khou vhuya wa shavha zwanḓa hmm? ha fhethu ha khou shumiwa mapholisani khou shuma mani a wamba ngoho wa tshisa mani

Kha vha ḓo ima, kha vha ḓo ima nyana. Kha vha thu, kha vha thuse vha ṱuwe, kha vha thuse. Kha vha imele hangei, kha vha imele hangei. Ri ḓo vha thusa sa muṅwe na muṅwe, zwi sa ambi uri vhone vha bva gai kana vha ḓivha nnyi. Vhone vho mazambana. Vha ḓo thusiwa. Vho vhuya vha vhona u nga ri nṋe ndo ri kha, kha, kha, kha ndi thusiwe u ṱavhanya kana mini. Nṋe thi ngo ḓela zwa vhupholisa fhano, thi ndi tsha ndeme zwa mushumoni. Nṋe ndo ḓi tou ḓa-vho sa muthu. Ndo ḓela tshumelo sa, sa muraḓo wa tshitshavha.
Vho Gambana, kha vha ntsale murahu ri ye ofisini.
Ndo ri ndi khou ṱoḓa vha vhone. Tshumelo vha ḓo i wana.